Mae yna fwy o hanes, dearyddiaeth a deareg o fewn un potel o whisky nag sydd ym mhob gwers lyfr yn y byd. Hen ddywediad sy'n cael ei aladrodd yn gyson. Mae'n ddŵr bywyd yn ôl y geilied, a pinnen Albaneg yn wyddelig yn byrban Americanedd neu'n Gymreig, mae yfwyr ledled y byd yn canu glodydd. Dechreuais i gael blas a diddordeb mewn whisky pan i'n paso Leith. Leith yw ardal Docce, gair edyn, fe thoi miwn am mewn muned o wendid, fe mynes i ar gymdeithas y Scotch Malt Whisky Society, chi'n gweld. Ar hynny, fi wedi bod yn blasu fe, wel, mor aml a fi'n gallu.
Jyst i lwco rên Jack Daniels, o achos y legend Mister Gravell, Raymond. O'n i'n actor blynydde mowr yn ôl, yym, blynydde mowr yn ôl, yn Bobl y Cwm, cymeriad o'r enw Jack Daniels. A dath Grav i aros 'da ni noson yn yy Caerffili fan'na. A oedd e ar y pryd yn yfed rym, ond ath e lan a botel o Jack Daniels i fi, a 'na fel dechreuodd, a dwi wedi dwli arno fe ers 'ny, so mae fi'n mynd nôl bron a bod 30 mlynedd nawr. Ydyn, mae'r Celtiaid yn gallu yfed wisgi yn sicr, ond maen nhw'n arbenigwyr hefyd ar gynhyrchu'r stwff. Erbyn hyn, dyma brif gynnyrch allforio yr Alban. Er cofiwch chi, mae'r Gwyddelod yn dal i fyny taw nhw nath ei ddyfeisio'n gynta. Ond mae gan Gymru ei hanes ei hun o ddisyllu hefyd. Mae 'na stori, chi'n gweld, taw yng Nghymru ddechreuodd yy wel, wisgi gael ei ddatblygu. Mae 'na stori, er enghraifft, bod y mynachod mas yn Ynys Enlli wedi dechreu wisgi rwy beth yw e, gannoedd o flynyddoedd cyn Crist. A hefyd, wrth gwrs, mae 'na stori wedyn ni am 1700, ddistylltu i lawr yn Dale, Sir Benfro. Yes i'r Benfro, mae straeon am wisgi a chreu wisgi yno yn frith. Evan Williams oedd y dyn medden nhw oedd berchen y ddistyllfa yn Dil, ond fe ymfudodd e a'i deulu i'r Unol Daleithiau, a phara i greu'r gwirod air a sefydlu diwydiant wisgi Kentucky. Stori well hyd yn oed yw ta'r Cymro oedd yr enwog Jack Daniel. Digwyddodd rhywbeth diddorol iawn i fi, o'n i wedi cael gywahoddiad i siarad yn Dydd Gwyl Dewi, Saint Faggan. Ac am rwy reswm o'n nhw wedi ffindo mas bo fi'n dwli ar Jack Daniels. A ysgrifennon nhw i'r distillery mas yn ble bynnag mae e, Tennessee siwr o fod, row myna, a yn gofyn os oedd rwy cysylltiad â Cymru da fe. Ond geson nhw lythyr nôl a mae'n gweud thank you for asking about Jack Daniels background. There was an article a year or so ago in Wales which stated that he came from a Welsh family of whisky makers. However, the fact is that he was the first in his family to make whisky. Ond dyw'r llythyr ddim yn ateb y cwestiwn am Gymreictod Jac Daniel. Pan o'n i'n byw yn Rosebush yn Sir Benfro, uh, o'n i'n eitha aml yn eistedd fyna'n Tafern Zinc yn siarad â'r boys lleol, a o'n nhw o'r farn fod Jack Daniels yn dod o Gymru. Ond os taw mytholeg yw cysylltiad Cymreig Jack Daniel, gwir bob gair am fodolaeth ddistyllfa frongoch ger y Bala. Roedd whisky yn cael ei gynhyrchu yma yn llwyddiannus. Hynny yw, tan i'r diwygiad Methodistaidd gael gafel ar y wlad, a thaflu bach gormod o ddŵr oer ar yr hylif. Codwyd y gwaith yn 1889, ac roedd dechrau cynhyrchu wisgi wedyn yn syth felly, ond erbyn 19 dim dim roedd yr holl le yn mynd ar ben iddo. Menter ofnadwy yn yr oes honno, yn enwedig gan bod um, gymaint o grefyddwyr ym Mhenllyn ar yr oes, oedd ei fenter didog iawn, ond ar i'n gweithio de. Roedd y gweithwyr yn gorfod mynd â'r wisgi yma at y trên i fan hyn, tu cefn i ni fama. Yn mi nos, mae gorfod bobl yn gosod arnyn nhw. Mae'n debyg bod neu un botel i fi wedi gwybod beth yna ar gael sydd heb i hagor. A dyma hi, un o boteli byd enwog y Bala, y wisgi ola i'w gynhyrchu yng Nghymru tan i'r traddodiad gael ei adfer yn istellfa gwalia ym Mannau Brycheiniog bedair blynedd yn ôl, a geni Whisky Penderyn. Ar awen ychan yr Alban, sgen moyn mort o safon, mae rhaid chi gael y whisky i aros nawr yn y gasgen am wyddeng mlynedd. Ond, y reol yw, unwaith mae whisky yn dair blynedd a dwyrnod, mae hawl i chi werthu fe fel malt. A mae'r drefn o ddistylltu yn Benderyn yn gallu troi malt cystadleuol mas ar ôl tair blynedd. Mae'r hanes yn ddiddorol, does dim dwywaith. Yn fynachod â chowbois yn ei wrthi ers y bedwaredd ganrif yn creu whisky. Falle bod y broses wedi ddatblygu felly, ond mae'r cysur yr un peth ag eriod. Gwelwch chi nabod bod problemau mawr y dydd yn pwyso arnoch chi. A wedyn ni ar ddiwedd y dydd, chi'n istio flan tân, dod i'r poker mliwn, a wedyn ni mae'r wraig welle a'r ci wedi mynd i gysgu. a chi'n disgwyl fanna ar y botel o wisgi dod i fe'n a gwydr, a dod i popeth eraill sy'n broblemau chi, yn y drar, jyst am y nos.